It-turisti għaddejjin karozzi kollha mbismin. F'din ix-xena jidhru xi turisti li qegħdin iżuru l-belt qadima tal-Imdina. Dawn in-nies mhumiex Maltin. Huma barranin. Jissejħu turisti. It-turisti mela huma dawk il-barranin li jżuru l-gżejjer Maltin l-aktar biex jagħmlu xi btala, jattendu xi konferenza jew ġieli anke biex jattendu korsijiet fl-università jew jitgħallmu l-Ingliż. Fil-gżejjer Maltin jiġu turisti minn madwar id-dinja kollha, iżda l-aktar mill-Ewropa, minn pajjiżi bħall-Ingilterra, il-Ġermanja u Franza. Jiġu wkoll mill-Amerika, mill-Ġappun, miċ-Ċina u minn pajjiżi oħra. Għalfejn jiġu dawn it-turisti kollha f'Malta? Turista Ġermaniż għalfejn jiġi għat-Tabtala f'Malta, meta l-Ġermanja, pajjiżu, huwa daqshekk kbir, sabiħ u sinjur? F'din ix-xandiera se nagħtu ħarsa lejn it-turiżmu. Se naraw x'ħajjar lil bosta turisti biex jiġu jżuru l-gżejjer Maltin. Naraw ukoll għaliex it-turiżmu huwa importanti ħafna għalina il-Maltin. Fl-aħħar nett, naraw x'nistgħu nagħmlu aħna lkoll biex insaħħu din l-industrija tat-turiżmu. M'hemmx dubju li l-klima ta' Malta tgħin ħafna sabiex eluf ta' turisti jiġu jqattgħu xi btala hawnhekk. Per eżempju, fil-bidu ta' Diċembru tas-sena 2012 tħabbar mill-istazzjonijiet tat-television illi ġewwa r-Renju Unit, jiġifieri l-Ingilterra, l-Irlanda ta' Fuq, Wales u l-Iskozja, għall-Milied kien ser jagħmel ħafna ksieħ. Ir-riżultat kien li mijiet ta' nies qabdu u bbukkjaw b'tagħla ta' ftit jiem fil-gżejjer Maltin għall-festi tal-Milied. Dawn żgur ma ddispjaċihomx għax il-jiem bejn il-Milied u l-Ewwel tas-Sena tal-2012 kienu tassew jiem ta' bnazzi kbir. L-istorja tagħna, storja ta' poplu qalbieni li jgħix fuq gżira żgħira f'nofs il-Baħar Mediterran, issaħħar lil bosta turisti. Dawn huma t-tempji preistoriċi tal-Ġgantija. Dawn it-tempji inbnew qrib ix-Xagħar Għawdex u nbnew ħafna żmien qabel il-piramidi tal-Eġittu. Insemmu wkoll it-tempji ta' Ħaġar Qim, l-Imnajdra u Ħal Tarxien. Insemmu l-ipoġew ta' Ħal Saflieni, id-Domus Romana tar-Rabat. Insemmu l-wirt li ħallewlna l-Kavallieri hawn Malta. Fil-Belt Valletta biss insibu l-Bereċ, il-knisja konventwali ta' San Ġwann bil-pittura tal-Caravaggio fl-oratorju tal-istess knisja. il-Palazz Maġisterjali u bosta bini ieħor. Dawn is-siti storiċi jiġbdu lejhom eluf ta' turisti kull sena. Liema taħsbu li huma s-siti storiċi l-aktar popolari mat-turisti li jiġu Malta? Jekk nieħdu s-sena 2009 bħala eżempju, insibu dawn il-figuri. L-aktar popolari kienu t-tempji tal-Ġgantija f'Għawdex li żaruhom mal-180,000 persuna. Imbagħad insibu l-kmamar statali tal-Palazz tal-President fejn marru iktar minn 133,000 persuna.

It-turisti jiġu Malta wkoll biex jistrieħu u jiddevertu. Fis-sajf ifittxu l-baħar sabiħ u ikħal li għandna. Postijiet popolari mat-turisti huma l-Bajja tal-Għadira qrib il-Mellieħa u l-Blue Lagoon ta' Kemmuna. Hawnhekk naraw l-importanza li l-baħar ta' madwarna Inżommuh nadif u tajjeb għall-hawn.
Il-baħar sabiħ li jdawwarna huwa attrazzjoni speċjali wkoll għal dawk li jħobbu jipprattikaw l-isports li għandhom x'jaqsmu mal-baħar, bħal pereżempju scuba diving, windsurfing, l-iski fuq l-ilma u l-ibburdjar. Meta jkunu Malta fis-sajf, it-turisti jħobbu jgawdu magħna l-festi li niċċelebraw fil-bliet u fl-irħula tagħna. Jogħġbuhom il-marċijiet u l-programmi mużikali tal-baned tagħna, l-armar tat-toroq u l-knejjes tagħna, kif ukoll in-nar tal-art u tal-ajru. Dan l-aħħar ukoll, bosta turisti bdew jiġu minn Sqallija bil-baħar biex jiffesteġġjaw It-tmiem tas-sena magħna. Il-festi tal-aħħar tas-sena jilħqu l-qofol tagħhom fi Pjazza San Ġorġ il-Belt u fuq il-fosos tal-Furjana.
Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Il-Karnival li niċċelebraw qabel jibda r-Randan ukoll iħajjar bosta turisti biex jiġu Malta. Fil-Karnival, it-turisti jidħlu l-belt biex jaraw il-karrijiet armati, il-maskri grotteski, il-maskarati u s-sfin tal-kumpaniji tal-Karnival. Bosta żgħażagħ barranin qegħdin jiġu għal perjodi qosra, speċjalment fis-sajf, biex jitgħallmu l-Ingliż. F'Malta fetħu diversi skejjel biex jgħallmu l-Ingliż lil dawn l-istudenti. Aħna l-Maltin, fl-iskejjel tagħna, nibdew nitgħallmu l-Ingliż minn meta nkunu żgħar. Dan huwa vantaġġ kbir li għandu pajjiżna u għalhekk jeħtieġ nibżgħu għalih. Meta jiġu Malta, it-turisti jħobbu jinnutaw il-ġebla Maltija li nużaw fil-bini ta' djarna, l-artiġjanat fil-faċċati u fil-gallariji tal-ġebel, u x-xogħol fl-injam. Huma jammiraw ukoll is-sengħa tal-Maltin fix-xogħol fid-deheb, il-fidda u l-bizzilla. Dawn kollha jinħadmu b'sengħa kbira bl-idejn u bosta turisti jixtru souvenirs sbieħ biex jaħduhom magħhom meta jmorru lura f'pajjiżhom. Waqt il-btajjel tagħhom f'Malta, it-turisti jħobbu postijiet ċentrali. Postijiet minn fejn ikunu jistgħu jivvjaġġaw bla tbatija bit-trasport pubbliku. Għalhekk, bosta jfittxu lukandi u flettijiet lejn il-Belt Valletta, Tas-Sliema, San Ġiljan u Buġibba. F'Għawdex, insibu Marsalforn u Xlendi bħala postijiet popolari ħafna mat-turisti. Il-pajjiżi kollha jippruvaw jiġbdu kemm jista' jkun turisti lejn pajjiżhom. Għaliex? It-turisti jħallu ħafna qligħ ta' flus fil-but. Huma jħallsu biex joqogħdu fil-lukandi jew fil-flettijiet self-catering, jixtru x'jieklu, jixtru souvenirs, iħallsu biex jidħlu jaraw postijiet interessanti bħat-tempji megalitiċi, l-ipoġew ta' Ħal Saflieni u l-armerija. Jikkru xi karozzin jew taxi. Iħallsu biex jużaw it-trasport pubbliku. Insomma, f'kelma waħda, mat-turisti jaħdmu ħafna Maltin u Għawdxin. Kien għalhekk li l-Gvern Malti waqqaf l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Biex din tipprova dejjem iġġib lill-industrija tat-turiżmu 'l quddiem. Bosta Maltin u Għawdxin jagħmlu xogħlijiet li għandhom x'jaqsmu mat-turisti. Insemmu il-gwidi li jispjegaw lit-turisti dwar dak li jkunu qegħdin jaraw, il-wejters u l-kokijiet li jaħdmu fil-lukandi u ristoranti, il-mejds li jnaddfu l-kmamar. Insemmu x-xufiera tal-kowċis, tal-karozzi tal-linja u tat-taxis. Sidien ta' ħwienet tas-suvenirs. Ħaddiema fl-ajruport u fil-port mal-cruise liners. Il-biċċa l-kbira tat-turisti jiġu Malta bl-ajru. Il-kumpanija tal-ajru ta' Malta hija l-Air Malta. Imma nsibu bosta linji tal-ajru oħra li joperaw titrijiet minn u lejn Malta. In-numru ta' dawk li jiġu fuq xi cruise liner qed jiżdied kull sena. Dawn il-vapuri jidħlu fil-port il-kbin. Ħafna drabi dawk li jiġu bil-cruise liners idumu biss ġurnata, mentri dawk it-turisti li jiġu bl-ajruplan idumu bejn ġimgħa u ħmistax-il ġurnata. Hawnhekk ta' min isemmi l-Istitut għall-Istudji Turistiċi. Din is-skola, li fiha jattendu studenti li jixtiequ jagħmlu karriera fit-turiżmu. Hawn isiru korsijiet għal waiters, maids u koki. L-istudenti jistgħu wkoll jitgħallmu diversi lingwi barranin. Jagħmlu wkoll korsijiet għall-gwidi biex hekk ikunu jistgħu imexxu tours għat-turisti. Ħarsu sew lejn din iċ-ċart. Fil-gżejjer Maltin joqogħdu madwar 400,000 ruħ. F'dawn l-aħħar snin qegħdin jiġu Malta madwar miljun u 300,000 ruħ kull sena. Dan ifisser li għal kull persuna Maltija li toqgħod f'Malta jew Għawdex, kull sena jiġu xi tliet turisti oħra. Naturalment, bosta turisti jiġu għal ftit jiem. Imma mill-ewwel wieħed jinduna li biex it-turisti jkunu komdi hawn Malta, irridu aktar dawl elettriku, aktar ilma, aktar toroq, lukandi u djar fejn nilqgħuhom. Dan kollu jitlob għaqal mingħandna biex ma nagħmlux pressjonijiet żejda fuq l-ambjent tagħna li diġà huwa magħfus ħafna. Aktar ma jiġu turisti, aktar jaqbel lilna lkoll. Allura tajjeb li meta nittrattaw mat-turisti, nagħmlu hekk bl-ikbar korteżija possibbli. Għandna nimxu magħhom bl-ikbar edukazzjoni. Tajjeb li nżommu pajjiżna u l-baħar ta' madwarna nodfa. Tajjeb li nibżgħu għad-dehra sabiħa ta' pajjiżna. Meta il-postijiet storiċi jmorrulna lura jew tiġrilhom ħsara, tajjeb li nirrestawrawhom u nirranġawhom. Ma ninsewx li meta t-turisti joħorġu kuntenti, dawn se jmorru lura pajjiżhom u jħajru bosta turisti oħra biex jiġu Malta. Nistgħu ngħidu li f'dawn l-aħħar 50 sena it-turiżmu ġabna f'kuntatt ma' kulturi u drawwiet barranin. Il-pajjiż allura llum sar aktar modern. Tajjeb nispiċċaw din ix-xandira Billi nagħmlu appell biex dawk l-affarijiet sbieħ u tajbin li jiffurmaw l-identità tagħna nibżgħu għalihom. Huma proprju dawn l-iktar affarijiet li jħobbu jaraw it-turisti barranin meta jiġu jqattgħu l-btajjel tagħhom fil-gżejjer Maltin.